Awle hei hi chawn hu kha lo ni ta a i em a rest a i kal duh nih chuan hetah hei ih chawn hu khaw tawp lampang deuh ah khan in i tlan thla zel ang a reverend thanzinga tawngtai na tlang chhoh na hetah hei a laia mi hi a laia metal rod ni chiah lo hi a ni ta a chuan a thlang lampang zawk hi chu tuikhur lam hetah wele park lampang kalna a ni ta a. chuan step a hi ih phd lam eh pipeline lo chhuk thlakna kha a nia heta tang hi chuan pastor Thanzing a tawngtaina pawh kha kal kha a rem tawh loh a a lai atang hian kal tur nia hei hetah ih kalkawng kawh hmuhna kha a lo awm zel a tichuanin hei helaiah hi ih chawlhu hetah seven two atanga in lo tlan chho a nih chuan khawchhungah khan in lo tlan thla zel ang a ih-- khaw tawp lam deuh ah khan kawng peng ding lam ah a lo awm ang a chutah chuan in tlan thla zel ang a power house in thleng ang a power house ihh thlang hre tah khan in peng pahnih a lo awm leh ang a ding lam kha siaha road a ni ta vei lamah khan in kual chho ang a E_M_R_S chu in thleng mai dawn ta a ni. tichuanin thirty three K V thlen hma hret khanin vei lamah peng a lo awm leng a chu pawh chu L H park chho na kha a nia L H park ah in kal duh nih chuan heng hi a kawng a ni tih kha ka rawn sawi leh bawk a ni. hei Eklavia tuna kan rawn tih lana kha hei B_C_M biakin hnung hnung chiaha kawng peng kha a ni tih kha in lo hre dawn a nia. aw helai hi eklavia emrs tlan chhohna kawng chu a nia hei hetah hianin helamah hianin hei kawng pakhat a awm a hei siaha siaha road kalna tur a nia ih siaha lam atanga in lo kal chho a emrs a in lo kal duh ni chuan ih khami tete a petrol pump tete petrol pump . eh thlen hma khan peng a lo awm a tah khan in tlan chho ang a ih vei lamah kawng kual deuh a lo awm a tah chuan in kual in kual let ang a eh in kual chho ang a chuan em rk chu inthleng mai dawn a ni tichuan hei motor hawihna lampang hi eh Chawnhu road kha a nia hei hi Chawnhu lam atanga kalna kha a ni ve bawk a a chhakah hian power house te a awm a.

PWD office ah hianin sdo hna chelh mek a ni a I'm so excited eh pasal tha vel kha mi pasal tha vel kha maw eh oh la jimmy a vawi kai mi e EMRS school hi lawngtlai chanhu hmuna awm a nia ah school hmun te pawh hi a nuam khawp mai a hei boruak te a tha a ah zirna lamah te pawh naupangin concentrate takin ah lehkha te pawh an zir thei dawn a nia hei hrisel takin. lehkha te pawh an zir thei tura a ngai ta ila tichuanin hei an inrel bawlna pawh hi a tha khawp mai a tukin zingah hianin ah inkhawmna hun te a han hmanpui a engineer a tlangval bi lalrinzuala an thusawiina te a nei a ah programme hlimawm takin kan hmang a a nuam khawp mai a. Kan programme hman ang te chu next video lamah te pawh kan lo ti chhuak leh dawn a min lo en sak ve leh theuh ang a tichuan he school a kal tur hian in ah an duh khelh khawp mai a school naupang te kha test an nei thlap thin a chuti ang a test pal tlang te chauh chu he school ah hian an admit thin a ni ah school tha tak mai a ni vang khan in infa te-- kal ve tur a indu nih chuan ah ah tun ai nasa a tan in lo lakpui a he school ah hianin admit ve thei ngei tur khanin tan lo la teh u nu leh pa te kha ti kha kan han share ve leh duh bawk a nih chu tin an zirtirtu an teachers te hi hei an fel em em mai a biak an nuam a. kawmte an nuam a ah an polite em em mai a ah chu mai bakah an mahni hi helaia hnathawk tute hi zirtirtu te hi mi fel tak tak an nih mai bakah lehkha thiam tak tak thiamna lama ah sang tak tak te khan nia an zirtir te pawh a nuam turah a ngai ila ah naupangte nen te pawh an in close em em bawk a hei tuikin zing kan hun hman te pawh a nuam khawp mai ah-- leh pekah te pawh la hman chhunzawm zel te kha a chak awm a kan la hman chhunzawm zel tur a ngai la min sawm leh te a nih chuanin kan kal zel ang kan lo ti chhuak zel dawn a ni video te hi ahh hmuh nawm i lo ti a ahh thlir nuam te i lo ti ve a nih chuan min lo like sak veng a share te comments te. kha a theih vek a tin subscriber hi tun aina sa kun i kan ngai em em mai a kha mi lo hriat sak ve bawk dawn a nia video dang ah ahh an teacher te leh thawk tu te nena inkawm ho na te pawh nei thei tur ah ngai ta ila kan lo la ti chhuak zel ang a mi lo en sak ve leh zel dawn a nia. Teh reng mai.

hei hi eng nge ka pu hei chawchhum na a mi a tha hle mai hei chawchhum na hei hi ka la hmu ngai miah lo a hei ka vawi khat hmuh na a nia gas chu hmang ve thlap hei chawchhum na eng nge hming hei hi eng tinge hming -- Chaw chhumna khawl a ni deuh tawp mai chu eee tha khawp mai hei hei hi tunah hian in inchhung mek tihna a ni a hawn theih a a rem em eh aw kan hawng chhin dawn a ni a hei zawk hi nia ka tih hei hi a la lum vut deuh vut vut a eh eh eh maw rawh a thawk tute hi rem an tih chunin. kan hawn tir dawn a ni eee hei a arpui loh kang sa mai a hotu pa kitchen pawh fel fai sak mai a ni. Hei hi staff ho chawina bik a ni nghet nge eee naupang chawina tho a ni hei hi choka. a chhungah hi ka han enthin dawn a ni tinge a lo awm reng reng mai hi ka vawi khat hmuh nani ah hei E_M_R_S . chuan hu a aw eee hei chaw tawlh a lo awm dul mai hei chaw tawlh chhungah hian in chaw a lo awm a nih hi hei aw eee a tui hmel khawp mai bik in a fresh a a ur in ur hming tih na a ni deuh mai ni maw eee chaw ru hminna aw tha khawp mai a lo awm e. Ahh mrs school naupang te chu chawlh hlim hlir an lo ei thin a nih chu ahh hrisel dawn khawp mai hrisel pawh.